Es un instrument que ven de Huent, de l'Atge Mejan, cres, e solament lo monde si son far influençar per la forma baròca, per de qué ère un instrument aristocratic, borgés, e lo monde per faire ric amb pres de forma. Alors las bagas aquí, bon, aquí son pas per de qué i a de clau, mais lo bulbe. La Pèrsa, si dis la Pèrsa, de dir es conic, oi? Aquò demarra nòu o des e s'acaba a vint-e-tres, vint-e-quatre. I a siei trau de jòc, un d'acòr e un sus la campana.
Oi, es aquí, oi? Es aquí, oi? E que servís a ajustar un pauc la justèssa de las nòtas, bon, e totas las formas qu'avèm trobada dau sègle xix o de la debuta dau sègle xx, an tot, an totes la mesma forma, s'i semblan totes, puèi son totes diferents, per de que lo monde se le, se le, se le fabricam el. Avèm trobat benlèu un fabricant, mas ne'n siam pas segur encara. D'un instrument a l'autre la sonoritat cambia un pauc e la tonalitat tanben. A la debuta dau sègle vint, i aguèt una fabricacion un pauc industriala per las natures tode sèta, e curiosament s'i faguèt dins lo nòrd de la França, e crese que n'i a qui se son fach en Belgica tanben.
E per de qué se perdeguèt tot aquò? E be crese qu'es l'arribada dinas annada 30 de las penhas espanholas, l'arribada dels cruïres, avèm de fotò de 36, 37 a Lansarga où i a d'un costat una pichòta penha, 7 o 8 instrumentistes, e de l'autre costat i a l'auboia mes son tambor. E an pas ja mai jogat ensèm. Lo sol, lo sol endrech. Onte lau boisses mentenguts son las ajustas de seta. L'ajust de seta, bon.
E aquò nos a permés de de conéisser un pau de de vielh que jogabo encara, de d'aprendre un pau de repertòri e tot aquò. I aviá pas pus de monde aquí per los faire. E avèm començat la Renaissença a la debut deles annadas 70. I aviá un tipe qu'èra professor de mecanica a Sèrt o a Agde, se sap pas pus, que s'apelava Eloi Vargas. Que torna comencèt a faire dau bòi, e puèi eu ai pres la seguida. E a ben començar qu'èra un pauc l'epòca folk, es un pauc l'epòca après 508 que lo monde se sò interessat a las musicas tradicionalas, e nautra ben avèm trovat aquel instrument qu'èra emblematic del Lengadòc.

Jusqu'a las annat 20-30, l'entre dos guèrras, se jogava totas las corsas. Avèm de temoignatges de lo jornau dau debut dau sègle vint, que s'apelava lo Pitió Provençau, crese. Chaque còp que. Lo marqués de Baroncelli fasié sortir sos biòus e sas vacas, i avié tujors un tipe de vergèse que s'apelava Paulin Ducrot que jogava emb el, que jogava ve dire los plans de teatre, enfin las courses, tot. I a pas i a pas agut de moment folcloriste? Quand dise que s'es pas folclorisat vòl. Vòl dire que s'es pas, s'es pas fixat sus una forma folclorica que s'es arrestat a un moment precis, la practica de la boia las ajustas a totjorn continuat e amb pres de repertòri qu'èra a la mòda, per exemple, per exemple un tipe coma coma Leon Larose qu'es un pauc lo darrier ancian que jogava, jogava de de morçòu qu'èra a la mòda, de varietat.

S'es pas jamai arrestat. Donc es per aquò que dise que s'es pas folclorizat, s'es pas arrestat a una data precisa.
qu'ei una evolucion. Ei a totjorn una evolucion e dins las annadas setanta quatrevingt i a de monde coma Laurent Aldemar, Alain Charrier qu'an jogat emb de musiciens de jazz a mesclar los instruments e l'autre emb l'autre faser un acòrd avent tot mesclat de musica brasiliana, musica espanhòla, musica italiana avent tot mesclat e ieu me semble qu'es una bona causa. Per de qué l'instrument es un instrument coma los autres? E se jòca dins de groupes fòra com la hòrda. Podes dire a quicòm sus la hòrda? L'ai vist au Pont du Gard per Pasca. L'avèm creat en 2004, i a dos ans qu'existís, e avèm pres de directors de tota mena per e avèm mesclat emé d'escòla de musica, emé de groupes de. De grupe de fanfara, avèm tot mesclat per dire que l'aubois es un instrument coma los autres que pòt faire de musica actuèla tanben, justament es pas folclorizat e la renaissença per ieu se tròba aquí. D'una ròda ai entendut de musica berbèra tanben. E oi, be, per de qué? Ieu me semble que l'Arboy es dins una familha de tota la, la Mediterranée occidentala, donc ave, l'an passat ave invitat de, d'Espanhòls que ven, que venián de, de Madrid, ave invitat Karim qu'es de Meknès,

Ié au trabalh de, de boi, que son un, un pau excepcionau. Ven de, de Grezan, au sud de Nîmes. L'ai copat i a 20 ans. Puis a de còps trabalhe de, de ginjoler e de còps, de còps un pau de ben, eh? A còps de ben negre. Voilà.
E puis per faire las bagas, i a de còps d'òs.

Fasètz li tra avant de lo tornar. Lo cal far davant per de que de còps se desplace un pauc e per que sigue concentric cau faire la forma exteriora après.

Faire los traucs, la còr. Coma i aviá agut una coupure de tradicion, cauguèt tot tornar de cobrir, la factura de l'instrument, la factura de l'encha. S'apen una caramèla, aquò? Una caramèla, una encha, una trompeta de nasement, a 19. Es mai dificil de faire, non? Es un pauc complicat.
Es de cana, alors de cana n'i a n'i a de pertot aquí eh. Es de cana que que son dos lamas de cana que son montadas sus un tub en coire, voilà. Avèm agut la chance de ne'n trobar de vièlha, donc avèm poscut tornar començar de de las fabricar. E es fòrça important, es qu'atrobim per cent de l'instrument ancora. La justessa, lo son, tot depend d'aquò. Tot compta. Bon, aquò es verai per totes los aubòis del mond, eh? E chaque forma d'aubòi dins lo monde a una forma d'enja diferenta.

Lo mot que m'agrada lo mai es capuzar, que vòl dire en francés talher du bois, de cana, grater. E mon grand me disiá totjorn qu'èra un capuzaire perque aviá un cotelh totjorn dins ma pocheta E faie d'instruments de musica e me de cana. Lo mot que m'agrada lo mens es reformisme e sen comentari. Per ieu es la orde. E es un pauc un motor per l'espandiment de l'aubòi, e l'aubòi es devengut un estriment coma los autres, e emai la rescontre emé d'espanhòl, d'italian, de marrocain, d'autres aubòi populares.